Caernarfon. Nid yw cestyll yn cyffredinol yn destun sy'n denu arlunwyr cyfoes. I gymaint o fobl, maent yn bwnc gwleidyddol ymfflamachol ac yn symbol o ormes estron. Ond, rhwng y ddeunawfed a'r ugeinfed ganrif, roedd y cestyll, a Chastell Caernarfon yn enwedig, yn destun egsotig i arlunwyr. Nid castell pwerus yn unig, ond plasty brenhinol ger y môr. Mae yna llawer o'r luniau o Castell Caernarfon, ond yn fy marn i, mae un yn sefyll allan yn arbennig. Mae'r llun hwnnw yn yr Oriel Genedlaethol yng Nghaerdydd. Mae'n dwyn y teitl profoclyd The Stronghold of the Saeson and the Camp of the Kittiwake, ac fe beintwyd ym 1879 gan John Brett. Pan alwais i heibio, roedd y llun yn yr eistafell atgyweirio. Y tro diwetha' i mi weld y llun, roedd golwg eitha' llwm arno, effaith farnisio gwael. Mae'n sioc anhygol i weld y brett yn y stafell conservation yn yr Amgueddfa yn Caerdydd, achos fel arfer dwi'n weld yr ar y wal a mae'n eitha' melyn. Ond nawr chi'n gallu weld y lliwiau, llacha, y brushstrokes fan hyn, y sioma bywiog, y cefndir, y llun. A hefyd, ti'n gallu weld y manylion yn y castell y hunan. Mae manylion bach, bach, bach. Mae banc tywod fan hyn yn diddorol hefyd. Mae'n gallu dangos y rhythm i'r y, y môr. A mae'r lliwiau fan hyn yn anhygol. Mae turquoise, cerulean, a glas a gwyrdd wahanol. Ac yn maen nhw yn taflu allan y coch yn y hwyliau fan hyn. Mae Cynarfon ei hunan yn edrych yn dwym, dwym iawn. Mae'n edrych yn hollol Mediterranean yn un ffordd. Mae'n wneud y mynyddoedd mwy meddal na, man, na dwi'n disgwyl weld nhw. Mae'n llai galed na Gogledd Cymru. Edrychwch ar maint y llun. Mae'n panorama'r unfawr. Mae'n dangos Eryri fel gwaith Duw yn domineiddio y gwaith bach y dynion. Ry'n ni wedi gwahodd dau arlunydd i greu dihongliad newydd o'r olygfa a weler yn ein llun ddiwysiedig. Yr un gyntaf yw Darren Hughes o Fethesda. Mae ef yw'r llysgwar sy'n cynnwys mynyddoedd a caneddu a chwareli dramatig Bethesda yn ysbrydoliaeth sylfaenol yn ei waith. Yn ôl y diweddar Kyffin Williams, mae Darren yn cyfleu gwir gariad at baentio yn ei gelf. Mae Darren yn gweithio ar draeth Bryn Siencyn, Ynys Môn, yn union gyferbyn â Chastell Caernarfon. Dyma'r union safle a ddewisodd Brett. Mae natur cyfnewidiol y tywydd yn creu posibiliadau cyffrous ar gyfer ei waith.

A mae mor wyntog heddiw hefyd so dwi'n jyst trio cadw fy hun mynd a cael lot o information Mae'r dŵr yn symud a mae'r awyr yn symud, mae cwmylau yn symud yn gyflym yn dyn nhw heddi. So beth ti'n defnyddio nawr? Ti'n gweithio gyda papur dyfrliw, gryf ac yn y llyfrau braslunio? Ie. Beth yw e, yr Indian ink a pethau fel yna? Ie, Indian ink a dyfrlliw a charcoal a bob math o bethau rili. Be sy 'di bod yn digwydd heddiw, achos mae 'na golau di fo'n hiti'r darnau o'r mynyddoedd dwi'n gweld mwy o manylder so dyna dwi'n trio neud yw fatha i ddechrau fo jyst cael yr y y siapiau lawr a a ballu wedyn ond yym a wedyn trio cael yr y manylder yma ynde. Dwi ddim yn disgwyl weld y y lliwiau mor gryf yn y lluniau ti. Na jyst eto rwbath i i yym pan dwi'n mynd yn ôl i'r stiwdio jyst i cofio dyna ydi o rili jyst i nodi lawr ambell i liw dwi'n gweld. So ma' 'na ma' 'na gymaint o t'o' ma' gen ti'r môr ma' hwnna'n ryw fath o liw ma' ma' 'na t'o' greu yr awyr wedyn ma' ma'r gwyrdd yn fan 'na yn rili cryf dwi'n meddwl so dyna o'n i'n drio ga'l. Daeth John Brett yn arlunydd ffasiynol yn y 1870au.
Oherwydd i statws ariannol cyfforddus roedd yn gallu fforddio prynu i long hwylio moethus ei hun, Roedd y Viking yn stiwdio arforol ac yn ddigon mawr ar gyfer ei deulu a'r criw. Bron bob haf, arferai John Brett a'i deulu adael eu cartref yn Llundain i deithio i'r arfordir. Ambell waith byddent yn mynd i Gernyw neu'r Alban, ond fel arfer byddent yn dywys Cymru. Byddai Brett yn tynnu brasluniau a ffwrdd y llong, ac yna'n creu lluniau gorffenedig dros y gaeau yn ei stiwdio yn Llundain, fel yr un yma o Fae Ceredigion. Roedd Brett yn aelod o fudiad y Cyn-Raffaelwyr. Yng nghanol y bedwaredd ganrif ar bymtheg, ail-enenwyd diddordeb y byd diwylliannol mewn pethau canoloesol. Roedd hyn yn ymateb i'r ansicrwydd daemlwyd yn sgil newidiadau dramatig a chwyldro diwylliannol. Roedd y Cyn-Raffaelwyr yn gyfleidio delfrydau Cristnogol wedi mynegi drwy gyfrwng natur, harddwch a chivalry. Mae llun hwn gan Rossetti y mwyaf enwog o'r cyn-Raffaelwyr, yn hongian yn ymyl llun Brett yn yr Oriel Genedlaethol. Hon yw fy ffefryn i. Gwraig llawn dirgelwch. Ein hail arlunydd yw Rowena Edwards o Gaernarfon, sy'n fyfyrwraig yng Ngholeg Celf Chelsea. Cyn hynny, bu'n astudio yng Ngholeg Parc Menai, Bangor. Mae Rowena yn hoffi cyfleu stori bersonol yn ei gwaith. Ei theulu yw'r testun yn y lluniau yma. Mae Rowena wedi dewis mynd i fewn i'r castell ar gyfer ei llun hi. Yr olygfa'r uchel o'r Fenai o ben Tŵr yr Eryr sydd wedi dal ei llygad. Dwi'n iwsio'r y waliau a'r cut-out yn y castellations i yym i cyfleu ffrâm o gwmpas y y be' dwi'n gweld trw'r ffenestri a'r view yym a dwi'n pwysleisio'r be' dwi'n gweld trw efo lliw. Hmm. A yym efo masking tape i creu base gwahanol i'r llun. Ti neud sawl darlun? Do dwi wedi dwi 'di yym sbïo trw gwahanol ffenestri yn y diwedd dwi isio nw i gyd efo'i gilydd yym ond dal i cadw'r outline o'r... Syniad o'r fframwaith. ...o'r ffram- ie. Ie. ...fframwaith y cerrig. Dwi'n licio'r walia yn ene- yn enwedig y y ffor ma'r yym gwynt 'di werio at cerrig a i creu patryma gwahanol. Ma'n siapio diddorol Ie. on'd yw e?
Daeth Brett i Sir Fôn pan oedd yn ddyn ifanc, a dyma ddechrau berthynas ffrwythlon gyda'r Afordir Cymru a barodd 30 mlynedd. Arosodd Brett gyda'i ffrindiau yma yn tros yr afon tu allan i Fomaris. Dyna ni nawr yn y tŷ ble mae Brett wedi aros gyda teulu yn Fomaris. Beth ti'n meddwl am y llun, Darren? Yym, mae'n llun diddorol. Yym, mae'n dipyn bach yn twee, efallai. Mae'n llun eitha romantis, dwi'n meddwl. Mm. yy ma' 'na yy petha sy'n diddori fi am y llun ydi'r yy y manylder yym a'r ffaith bo'r yym bob un darn manwl 'di ga'l 'i gwasgaru trwy'r llun i gyd. Hmm. Ma' hwnna'n yy debygol o gwaith pre-Raphaelite on'd yw e? Yndyd- yndi mae o yndi. Hmm. Ma' ma' eitha scientific rili... Hmm. ...y ffordd ma' nw'n gweithio ynde? Achos ma'r holl yy yy golygfa fan 'yn yn yn eang yn yn, yn yr awyr yn unfawr. Mae'n anhygoel yn dydi, cos mm. mae'n fel bod yna just strip o tir, a wedyn mm. mae gennych chi'r awyr yn dod dros eich pen, a wedyn mae'r môr yn leidio mewn. Mm. Mae'r gofod mor diddorol. Mae'n torri'r llun fewn, uh, sections yn dweud. So mae, fel ti'n dweud bod yma, mae, nhw, mae fe yn wybodol am y geometry of composition yn dweud. Castell ydy'r um, focus, really. Mm. Um, So, felly dim, mae'n clymu'r uh, foreground, y cefndir a'r awyr, mae'n ma, ma clymu bob dim at, at ei gilydd. Pan dynnodd Brett a llun amr o Gastell Caernarfon, roedd ei lluniau yn gwerthu am brisiau uchel. Gododd ei brisiau chwech gwaith mewn cyfnod byr. Roedd rhai o luniau Brett yn gwerthu am 2,000 o bunnoedd yn y cyfnod hwn. Ond yn rhyfedd, methodd werthu y llun yma, a mhen ansa, fe'i roddwyd gan ei teulu i'r Oriel Genedlaethol. Mae ysbryd y canol oesoedd wedi cipio dychymyg Rowena. Nod Edward, Brenin Lloegr, pan gododd y castell hwn yn 1282, oedd adeiladu amddiffynfa gref a phalis brenhinol. Byddai'r castell wedi bod yn dyst i ddigwyddiadau lliwgar ar hyd y ganrifoedd, ond bu hefyd yn ffocws i wrthsefydliadau'r Cymry. Y bwriad oedd dangos pŵer milwrol a gwleidyddol Edward drwy'r deyrnas. Ond ni gyflawnwyd i amcanion. Ac erbyn hyn, mae'r Wavefon wedi troi'n frwsh paent i'n arlunwyr. Mae Rowena yn defnyddio siap grid y ffenest i greu delwedd geometrig lliwgar. gyda choir, paent a golwsg. Mae strwythur pensaernïol cymhleth y castell yn anhygol. O'n i am wybod os oedd y siapiau wedi talu sylw Rowena.
Ar y funud dwi 'di bod yn neud yym darlun o'r spiral staircase fyny fan 'na. Nesh i gath o denu llygad fi achos ma'r ma'r strwythur mor ma'n cymleth. Hmm. A mae'n diddorol a dwi 'di iwsio yym yn lle jyst iwsio yym du a gwyn a llwyd dwi 'di penderfynu iwsio glas gola a glas tywyll. Dyna beth o yy y siapiau y castell ei hunan, fel y y ffenestri, y gaps, y battlements, y spiral staircase, y pethe fel 'na? Ie, dwi'n gallu iwsio'r fatha wahanol aspects o'r castell yn yn darna fi. Dwi 'di iwsio'r ffrâm fa' 'ma efo'r yym... Beth yw enw ffenest? Ie ie ffrâm ffenest efo wax. Hmm. Yym tân o wax i creu dw'm g'o' eff- jyst effaith gwahanol. Unryw teimlade gyda chi am castell? Ma'r castell achos dwi ga'l ei ga'l fy eni'n agos i Canarfon a byw yn Ganarfon yn bywyd fi gyd ma'r mae o'n yym Ie. Mae o'n agos i calon fi.
O'n i am glywed barn Cofis Caernarfon, felly es i ar fwrdd ar Olwyn Fawr gyda Maer y Dref, Ioan Davies. Be chi'n meddwl am y castell, Castell Caernarfon? Wel, mae rhaid cofio fod yna gastell Rufeinig, neu gaer Rufeinig, tu mewn i'r castell yn y lle cyntaf. Wedyn ni nath y Cymry gymryd o drosodd. Wedyn ni nath Edward y Cyntaf adeiladu'r castell. A, ac yn awr, dwi'n meddwl bod y dre ei hun wedi cymryd drosodd y castell. Ie. Mae yna ddigwyddiadau. Mae'n rhan o'r dre nawr, yndyw e?
Ydy. Ond, Ie. hynny yw, mae yna rai bobl ddim yn hoffi'r castell o gwbl. Hynny yw, mae o'n Am rhywbeth sy'n... reswm gwleidyddol.
Ie, gwleidyddol, ie. Ond, Ie. o- o- dwi'n meddwl bod ni gyd wedi cymryd y peth drosodd rwan. Beth am ddeiliaid y Mair? Beth ti'n meddwl am y castell? Ti'n meddwl bod mae'n symbol o ormes? Oh, definitely.
Mae yn? Ie, Ti'n mae meddwl? yn, mae yn, Ie. mae yn syml, ie. Ie. So wedi cadw bobl yn dawel yn Cymraeg mewn Gogledd Cymru. Beth ti'n meddwl am Castell Cynarfon? Mae o wych, dydy. Mm. Mae mae'n cyflwr hynod o dda fyd o styried bod o'n 700 mlwydd oed. Beth mae bobl ifanc fel ti? Mae nhw'n siarad yn gwbl am y castell fel symbol o'r orwest y Saeson? Wel, ambell waith, eich ond dwi'n meddwl bod ni hollol o ddifri am y peth.
Tra roedd Darren yn gweithio ar ei ddyfrluniau, gofynnais iddo beth oedd ei farn ef am y castell.
I fod yn onest, sgynna i'm barn rili, ma' nhw'n jyst yym ma' nhw rwbeth i fi beintio rili i hmm. fatha t'wod dwi'n gweld o fatha subject fel fel bob dim arall fatha'r tirlun. Mae'n ddiddorol ffor' m- ffor' ma'n yym ista yn y tirwedd os os liciwch chi. Mm. T'o' ma' ma' rwbath man-made a ma' hwnna'n mm. rwbath dwi dwi efo diddordeb arno fe anyway. Fel arfer ti'n gweithio o gartre uwchben Bethesda. Mae mae golygfeydd yn hollol wahanol. Ti'n rhan o mynydd pan ti'n peintio mynyddoedd. Mm. O fan hyn ti'n waha a wahân really i'r testyn. No. Siw mae hi hwn yn effeithio ti? Mae'n diddorol chys uh, mae yna gymaint o, o to pellter rhwng fi a'r castell a'r, mm. a'r, um, a'r tir yn fanna, a'r mynyddoedd. Mae'n ma, ma, ma rhywbeth mwy melancoli amdano fo rhywsyd.
O'n i am glywed ymateb Rowena i llun Brett. Dwi'n fel arfer yn licio lluniau traddodiadol fel 'ma ond dwi'n licio'r ffact bod o ffaith bod y lliwiau meddal a a'r cymylau a'r y ffordd 'dych chi'n gallu gweld y mynyddoedd. Pa beth yw gwaith ti'n hoffi yn y byd celf nawr? Yym dwi'n licio darnau personol efo stori neu hanes tu ôl ynddo fe. Yym a dyna pam dwi'n dwi'n licio hwn achos Castell Caernarfon ydi o ca- ma'r castell yn yym cyfarwydd ac yn personol i mi s- felly yym ma' fatha bo' Brett yn ma'n sh- ma'n ma'n siarad efo fi achos ma'n ma' 'di neud llun o'r castell.
Ymunodd Darren â mi ar fwrdd y Vilma er mwyn profi dull John Brett o weithio. Y fwrdd i long, roedd Brett yn agos i natur. Ffordd o weithio, roedd y cyn Raffaelwyr yn ffafrio. Cynhyrchodd dros 200 o luniau yn sgil ei ffordd deithiau i Gymru. Ond does dim traed môr gan bawb. Ac o'n i am wybod shwt oedd symudiad y llong yn effeithio gwaith darlunio Darren. Mae tyma fach o her i darlunio ar y cwch. Beth sy'n dynnu sylw ti?
Wel, ti'n be ni'n ffeindio, ni'n cael amser jyst i wneud um, details, details bach, ti'n gwybod, fan hyn, mm. er mwyn i fi um, iwsio adra yn y studio. Mae'n diddorol, cos mae gen ti gymaint o, o perspective directives a pethau o dy flaen di. Y peth arall, ti ddim yn gallu bod yn rhy fussy... Nag wyt, na.
...ar y llong. Yndi, yndi, yndi.
Beth am y golygfa ar y castell? Wrth gwrs, mae hwn yn symud hefyd pan ti'n edrych at y tir. Yndi, be dwi 'di gorfod neud ydi jyst cadw pethau yn y meddwl a newid y drawing fel mae'n mynd ymlaen a wedyn adio pethau gwahanol fel hyn... Wel, lyfli, y ffordd mae... ...composition 'lly...
Cyfansoddiad diddorol iawn, yn dyw e? Mae Rowena yn casglu deunydd ar y traeth yn ymyl y castell, sy'n nepell o'i chartre ar gyrion y dref. Mae'r canhwyllau wedi diffodd erbyn hyn, a'r dryll gwres wedi'i danio. Mae'n defnyddio cymysgedd o defnyddiau sy'n cynnwys tecstiliau a cerrig o'r traeth a rhyw deunydd annisgwyl, fel sail, i'w llun. Mae studio Darren yn ei gadre Ar ochr y mynydd ym Methesda. Mae Darren yn gweithio gyda eithafion persbectif a phell ar agos. Byddwch chi ddim yn disgwyl gweld arlunydd yn defnyddio'r spray gun ar y math yma o lun. O'n i am wybod mwy am ei dechneg, a'i fwriad wrth ddefnyddio teclyn yma. Yym dwi'n iwsio masks iwsio darn o planhigion ia a d- dwi'n sbreio trwyddo n'w a wedyn yym fyddai'n gweithio mewn iddyn n'w wedyn peintio ar 'u ben n'w a rhoid mwy o sbrei wedyn wrth gwrs. On' ma' hynna'n be' ma'n neud ma'n ma'n helpu efo'r yy gofod a 'lly. Mae Castle yn eitha gwyn ar y foment. Yndi ie ond cofio o' 'na darn yym anhygoel pan o'dd y gola'n hitio'r castell. Hmm. Yym so alla nai nai neith hwnna newid. Be' 'di o ydi fatha lot o'r eiliada yma 'di ga'l eu clymu at ei gilydd i roid fatha t'o' argraff o'r lle rili dyna dwi isio neud a'r kind of... I ga'l compression o eiliadau sy ddim yn bod fel unrhyw iliad jyst lot o n'w a 'na beth yw arbennig am painting on'd yw e? Hollol ie. Fi'n hoffi'r ffordd cymylau yn aeth y dwys ac yn llwyd ac ma' gole haul fan 'yn hefyd. Wel dyna be' sy dda wrth gwrs pan ma' gen ti'r mynydd yy a- t'wo' a'r yr arfordir os liciwch chi mae ma' ti'n ca'l y gwahanol tywydd 'ma so ma' jyst mater o iwsio a medru defnyddio pethe fel 'a ar gyfer roid ryw fath o effaith yn y llun. Pan ti'n cymryd golygfa mor hir hefyd... Hmm. ...ma'r gallu ca'l tywydd un dydd fan 'yn a tywydd un dydd arall fan 'na. Y gwyneb y llun, y lluniau ti yn esmwyth ynddyn nhw. Mm. Beth sy'n dy anaddio fel i i peintio arnyn nhw? Mae'n dibynnu, t'wo' e- er enghraifft yn yr awyr yn fan hyn, obviously ma' 'na ma' 'na paent o dano fo wedyn dwi'n rhoi fatha layer o glaze, varnish, arno fo. Wedyn gweithio ar 'i ben o efo efo acrylics. Ti'n ca'l lliwia' hollol wahanol yn diwedd. Ma'r lliwie sydd yn dechra un yn yn rili dod drwodd yn hollol wahanol mewn ffor wahanol o beintio. Ma' hwn yn anhygoel fan 'yn. Be' dwi'n ffeindio ma' ma' m- moments fela yn dod allan fel damwain mewn ffordd dydyn nw'm yn 'di o'm yn damwain 'lly ond... Na. ...ond ma' ma' petha fel wyt ti'n gweithio... Damwain hapus. ...ie m- ma'r petha 'ma'n dod yn ôl i ti t'wo' yn y cofio'r... Hmm. ...gola' 'na a 'dyn dyma ma'n jyst i gyd yn dod at 'i gilydd a dyna sy'n ffantastig i fi dyna pam dwi dwi'n cario mlaen i peintio.
Ym 1887, ar ôl gwario'r haf yn arlunio a braslenio, dychwelodd Brett i Lundain, ble drefnodd addangosfa yn ei stiwdio. Ni ddaeth bron neb i'w gweld. Nid oedd arddull arlunio Brett yn ffasiynol mwyach. Ond mae Rowena, ar ddechrau ei gyrfa, yn dal i arbrofi gyda dulliau gwahanol. Dyma Gaernarfon yn y Caribî. Ti wedi mynd ymlan gyda gwaith nawr, and mae yn eitha diddorol, rhaid i fi weud. Tymed bach o sioc i fi yn un ffordd, yym, y ffordd ti'n gweithio. Peth gynta rili, rhaid i fi gofyn, yw Beth ti'n gweithio arno? Hen duvet teulu. Hen duvet? Ie.
Mae duvet yn yy beth yw e yy cynnig yy ffordd wahanol i gweithio na c- i canvas ti'n meddwl? Yndi yndi mae 'na lot mwy o dyfnder iddo fo a... Hmm. ...effeithie gwahanol os os fel os dwi'n roi wax ar y duvet mae'n creu folds yym sy'n creu cymyla'.

Dwi'n licio'r cymale. Dwi me'wl bo' nw'n roid dwi'n licio'r effaith mwy comic onyn n'w a mwy cartoony. Hmm. Dwi'n licio rei o'r pethe fel 'a yn gwaith fi. Sa'm... Hmm. Dwi'm yn me'wl bo' lot o bobol yn licio fo but dwi'n licio. Ti'n eitha chwareus yn y ffordd ti'n darlunio a creu celf. Ma'r castell dwi'n gweld o bob dydd ma'n mae jys yn yna mae o'n serious a bo' dim o'n i isio dod â yym effaith m- mwy o hiwmar dyna pam dwi dod at cymyla fewn a ella lot mwy o ma'n lliwgar. Dwi'n dwi'n licio edrych ar petha yn wahanol i pawb arall. Roedd celf y cyn-Raffaelwyr yn ddifrifol iawn, ond mae arlunwyr ôl-fodern yn fwy parod i ddihongli'r byd gyda hiwmor ac ironi. Dyma lun a'ch breuddwydion. Mae Darren yn gorffen ei lun ac yn talu sylw gofalus at y manylion. Mae ymateb uchelgeisiol Darren wedi cyflawni.
Mae fel Brett yn un adeg ond yn un ffordd arall mae'n hollol wahanol i Brett, on'd yw e? Yr oergell eithr oer, on'd yw e? Mae bron yn edrych fel niwlog i fi. O'n i isio trio dal, o' 'na gola fel oedd o 'di cael ei drapio tu nôl i Mynydd Eliffant, o'n i isio dal hynna. Dwi'n cofio hefyd pan oeddwn i yna oedd y oedd y castell 'di goleuo fyny a hefyd oedd oedd y glaw ar ei ffor'. So o'n i isio trio dal hynna i gyd. Mae castell yn bron yn dod allan o'r tawch fan hyn ond yy yn diflannu yn un y ffordd ond yr un amser ni'n gallu weld bob manylion yn y castell, mae'n clir iawn. Pan ti'n gwaithio a'n llun mor eang na hwn ti'n ti ddim yn gallu edrych at unrhyw y y llun i gyd, ti wastad yn sort of dynnu at rhywbeth yn arbennig And of course ti'n gallu gweld mynydd eliffant yn clir iawn. O'n isio creu fatha gwahanol layers mewn ffordd. Hmm. A a ma'n eitha anodd i neu' hynna ma' raid i chi cymryd ych amser. Yr un adeg ti'n defnyddio dail a pethe fela fel masg yn y blinder beth sy'n digwydd i nhw? Ie nesh i ca'l gwared o rheina yym o'n i o'n i'n iwsio n'w fatha device... Hmm. ...i i neud i'r yym t'o' blindyr gweithio'n well a creu'r gofod. Hmm. Ond Yn diwedd y dydd o'n i'n weld o'n... Dim yn gweithio? Na, dim yn gweithio. O'n i'n o'n i jyst rili hoffi'r stripyn 'ma a ella jyst trio dal o i mewn efo'r efo'r gola ac efo'r niwl yn lle. Mae mor pur fel 'na.
Yn Cymru yn fel rhyw gwlad hudolus ar y ochor arall y môr. Ie, ond mae o t'w'o' ma' hefyd ma'r ma'r gofod yn helpu hynna. Ti'n falch o gwaith?
Dwi... Ti byth yn hapus na? Na swn i byth yn hapus na ond na dwi dwi'n... Ti'm yn supposed i fod yn hapus na. Dwi na. Ond yym na dwi'n yym dwi'n falch efo'r llun dwi dwi me'wl bod o'n yym t'mo' ma' ma'n ma'n cam ymlaen i fi. Yy dwi 'di bo' yn iwsio materials gwahanol petha fatha... Ie? ...mwy o dyfrlliw a ballu so m- m- mae o'n m- ti ca'l mwy bach mwy delicate yno so ma' mae o'n O ran hynna ma' ma' 'di bod yn so llwyddiannus iawn i fi. Mae manylder gwych i ddihongliad mewn un ffordd yn debyg i lun Brett. Ond yr hyn sy'n wahanol yw ei ddewis o liwiau. Roedd y manylder a'r grefft a ddangosodd Brett yn ei golygfeydd yn gyfrifol am ei lwyddiant fer a lunydd. Ond pam roedd y lliwiau yn llun bred mor gynnes? Wel, mae'n amlwg i mi nawr. Mae'r llun yn dangos yr adeg pan mae'r haul yn machlud. Wrth i'r haul daro'r castell, mae waliau yn disgleirio fel aer ac mae môr yn adlewyrchu ac yn dwysshau'r effaith.